Coaching op Lëtzebuergesch Nummer 3 Et ass net Sonnden, et ass Mëttwoch an leschte Sonnden war keng Episod well leschten Sonnden Pappendag war an ech mat der Famill ënnerwee war. An haut schwätze mer iwwert een Thema wat mir ganz wichteg ass, mir schwätzen iwwert Inkompetenz. a gläichzäiteg iwwer Kompetenz. A firwat mir dat Thema wichteg ass, ass, ok, huet grad gehaangen, also dat Thema Inkompetenz a Kompetenz ass mir extrem wichteg, well et een Thema ass, wat mech agitéiert a mech aktiv kritt, wou mäi Blutt ufänkt mat kachen an wou ech einfach, wou meng Passioun einfach och erauskënnt an deementspriechend een Jordan Peterson zum Beispill seet, mir mussen eis am Liewen dat raussichen, déi Saach déi eis wierklech rose mécht, déi eis net lass léisst, déi déi dozou féiert, datt mer net schlofe kënnen, a fir déi Saach eng Léisung fannen an zu där Saach der der Allgemengheet hëllefen. An dat hei ass eng vun deene Saache fir mech. Dat ass eng vun deene Saachen, déi ëmmer erëm opkommen, wou ech ëmmer erëm mat menge Bridder Rieds driwwer hunn a mir ëmmer erëm Eis opreegen, driwwer laachen, verschiddenes, well et einfach a ganz villen Aspekter och schlëmm ass. Also, wat ass Inkompetenz? Als wat definéieren ech? Dat ass keng Dictionnairesdefinitioun, dat ass meng Definitioun. Ech definéieren Inkompetenz als Ech maachen eppes wëssentlech mangelhaft, entweder an der Hoffnung, dass et de Leit net opfält, oder mam Wëssen, dass d'Leit mäi Service, mäi Produit, meng mangelhaft Aarbecht entgéint huelen an trotzdeem de vollwäertege Präis bezuelen oder trotzdeem et akzeptéieren, well se einfach keen anere Choix hunn. Et gi vill Beispiller fir Inkompetenz. Ee Beispill dofir ass dass déi live Videoen hei net all Sonnde sinn, dass se onregelméisseg sinn, dass ech haut um 12 Minutten op 4 ugefaangen hunn an ech huelen einfach d'Excuse, dass ech nach ëmmer am gaange si rauszefanne wat elo wierklech d'Auerzäit ass, déi gutt funktionéiert. Sonndes ass schweier well dat ganz oft e Familljendag ass, dat heescht wahrscheinlech ginn se elo Mëttwochs, Mëttwochs am Nomëtten oder Owes, ech setze elo keng Zäit fest, mee voilà, dat ass ee gewëssene Grad vun Inkompetenz, obwuel ech dee elo excuséiere kann. A genau dat ass de gréisste Problem, mir kënnen net ëmmer entschëllegen, all Grad vun Inkompetenz kann entschëllegt ginn a gëtt entschëllegt. An do läit fir mech ee vun de Problemer, well net alles soll entschëllegt ginn. Ënnert Inkompetenz fält fir mech, wa Leit op der Autobunn fuere virunner, an dat ass effektiv e Beispill, dat wat mer virun zwou Woche geschitt ass, Wéi ech vun Téiteng heem gefuer sinn op der Autobunn, ech fueren normal op menger Spuer, Stau. Do ass Baustell, ok, do ass scho Baustell zënter zwee Joer. Stau, iwwer zwee Kilometer Stau, zwee Kilometer, ech brauch eng Éiwegkeet fir doduerch ze kommen, dat ass wierklech zéie Stau. A vun engem Punkt op deen aneren, no deenen zwee Kilometer, ass alles opgeléist an alles rullt. Den Ausléiser fir dee Stau war, ech sinn op där heite Spuer, op där anerer Spuer am Géigeverkéier stung eng Ambulanz nieft der Spuer, nieft der Spuer, an do war en Accident. Dat heescht, et ass en Accident, d'Ambulanz an d'Autoe stinn niewendrun, dat heescht kee Grond fir Stau, op där anerer Spuer. A meng Spuer ass fräi, mee ech hunn awer zwee Kilometer Stau bis dohin an ab do leeft et erëm. Wisou? Well warscheinlech déi meescht Leit einfach nëmme gaffen an net realiséieren, wat d'Konsequenz ass vun hiren Aktiounen, dass hannendrun zwee Kilometer Stau ass, wou een eng hallef Stonn steet zum Beispill. Dat ass eng Form vun Inkompetenz. Eng aner Form vun Inkompetenz ass, wann ech eppes bei enger Firma bestellen an déi Firma seet, keen Thema, du kriss dat an zwee Deeg. Ok. No 3 Deeg ruffen ech un an ech soen, wat leeft? Ah jo ok, mir kucken. Ah jo, ëhë, ech gesinn Är Commande hei, ech lancéieren dat nach eng Kéier, waart nach eng Kéier zwee Deeg an dann hutt Der et. Ok, ech waarden zwee Deeg. Den drëtten Dag ruffen ech un Ech froe wat leeft, ech meng Commande nach ëmmer net hunn, an ech kréie gesot, ah jo, Commande, jo ok, ech gesi lo Ären Numm hei net, ech gesi lo net wou Är Commande hei ass, kënnt Der mer enker d'Bestellungsnummer ginn? Ech krut keng Bestellungsnummer, keng Ahnung. Ja ok, mee ech weess, also ech kann dat elo wierklech elo hei net an eisem System fannen. Ech maachen d'Commande einfach nei, dann a zwee bis dräi Deeg hutt der et an da kréien ech et. Gutt, wat déi éischt zwee Leit gemeet hunn, dat ass Inkompetenz, dat sinn einfach inkompetent Aarbechter an et huet, dat ass. Dee grousse wichtege Punkt bei Inkompetenz, et huet een Impakt op aner Leit an et ass mir als deen, deen et mécht, egal. Wann ech eppes maachen an net sou gutt dra sinn, mee ech probéieren trotzdeem, dat ass net Inkompetenz. Inkompetenz ass, wann et mir egal ass, wat ech ginn, wann mir egal ass, wéi d'Leit drop reagéieren, wann mir egal ass, wat d'Leit fir Konsequenzen hunn. Dat ass Inkompetenz. Inkompetenz ass, nach e perséinlecht Beispill, wann ech mäin Auto an de Garage féieren, den Auto erëm siche ginn a Gott sei Dank a meng Pabeiere kucken a feststellen, Meng gro Kaart ass net do. Ech ruffen un an de Garage, well ech si schonn doheem, ech hunn ze spéit gekuckt. Ech ruffen un an de Garage, soen, meng gro Kaart ass net hei, wat leeft, hutt Dir se? Nee, nee. Kuckt emol nach eng Kéier. Ok, ech kucken nach eng Kéier. Ech ruffen erëm un, ech soen, meng gro Kaart hunn ech net, Dir musst se hunn. Nee, Monsieur, wierklech net, also si, si kann net bei eis sinn, mir leeën ëmmer erëm alles an den Auto. Ok. Zwee Deeg verginn, ech roffe Romunsch, soen, Wat leeft? Hutt der se fonnt? Wat maache mer? Nee, Monsieur, mir hunn Iech gesot, mir hunn d'gro Kaart net. Dat heescht, mir mussen eng nei ufroen. Dat ass deen eenzege Wee. Da soen ech, Ok, dat heescht eng nei ufroen, dann op Är Käschten? Jo, jo, dat geet op eis Käschten. Ok, gutt. Ech kréie meng nei gro Kaart geschéckt. De selwechten Dag owes Rifft de Garage mer un, Ah jo, ähm, Dir hutt jo elo déi nei gro Kaart? Jo. Jo, mir hunn déi al gro Kaart elo effektiv fonnt, déi lung an eisem Printer. Ah sou, ok. Dir hat se awer net, Dir hutt se sécher net méi gehat, Dir hutt se sécher an den Auto geluecht. Ok. Jo, dann, ähm, wëllt Der se zréck oder solle mer se schredderen? Nee, nee, Ech komme se sichen. Déi hänkt elo hei vis-à-vis vu mir, hänkt se un der Mauer. Ech hu se ageroomt, well ech een Autosgeck sinn. Mee dat ass inkompetent. Mir behaapten eppes a mir hunn net nogekuckt. Voilà. Kompetenz ass, wéi zum Beispill eng Firma, mat där ech ganz regelméisseg schaffen hei am Land, déi ouni elo en Numm ze nennen, déi Print-Saache mécht, déi Print vu bis, Flyere, Visittekaarten, Invitatiounen, normal Kaarten, wierklech alles, wou ech eng Demande maachen, eng Commande maachen, ech soen, ech brauch dat an dat, ech kréien de selwechten Dag. eng Epreuve zréck, wou se soen, ok, hei ass eis Offer, dat ass eise Präis, si hunn d'Detailer alles selwer gekläert, ech kucken, ok, ass dat an der Rei oder net, wann net an der Rei ass, schreiwen ech enker zréck, jo, dat do an do musse mer upassen, ok, dauert eng Stonn, ech kréien eng Äntwert, Ah jo, maja, mir hunn dat elo ugepasst, ech kucken, ok, Präis nach ëmmer d'selwecht, hunn d'Detailer ugepasst, perfekt, ok, ass fir mech ok, ok, da brauche mer just Ären Accord, jo, ech gi mäin Accord, Dir kënnt dat printen, ok, muer ass et fäerdeg. Dat ass eng Firma hei zu Lëtzebuerg, déi genau sou funktionéiert, déi vill Aarbecht huet an et awer hikritt, fir kompetent ze schaffen. Do ass net iergendwéi Problemer an een, deen net weess, wat deen anere mécht an deen hei, dee schéckt eppes an deen do huet keng Anung wéi wou wat, mee et ass einfach, et kritt een dat, wat ee freet. Et bezilt ee fir e gewëssene Service, fir e gewëssene Produit an dat kritt een och. An et ass einfach, Kompetenz an Inkompetenz sinn deementspriechend eng Fro vun, Qualitéit a vu Präis-Leeschtung. An den Haaptgrond, firwat fir mech dat Thema esou wichteg ass, ass, Hei am Land gëtt esou vill Geld investéiert, bezuelt fir Saachen, déi mannerwäerteg oder souguer nach schlëmmer sinn an et gëtt einfach akzeptéiert, well et Lëtzebuerg ass. Well et bei eis jo einfach deier ass, ass dat ok an d'Leit bezuelen et jo, also kann ech och esou vill froen. Dat ass. Deementspriechend och mäi gréisste Problem mam Ubidde vu menge Servicer, mam Ubidde vu mengem Coaching, well ech mer soen, ech bidden, et ass, dat ass ënner mengem Standard, fir eppes unzebidden, wat qualitativ net genial ass. Dofir ginn ech net esou vill eraus bei d'Leit oder bei Firmen oder wat och ëmmer, fir Menges en mäi Coaching unzebidden, well ech mer soen, vläicht ass mäi Coaching net ideal fir déi, vläicht ass en net perfekt. Ech leeë mir do ganz kloer selwer Steng an de Wee, honnert Prozent. Awer ech hunn honnert mol léiwer, ech bremse mech selwer aus, well ech wëll eng perfekt Qualitéit ubidden, déi net méiglech ass, wéi dass ech Tonnen u Geld froen an eppes ubidden, wou, wann ech et als Aussestehende kucken, ech d'Hänn iwwer dem Kapp zesummeschloen a soe mee dat do kann net sinn, dat do ass net méiglech. An dat ass leider bei dräi Véierels vun de Saachen hei am Land esou. An Et ass och schued, datt d'Leit et effektiv och ganz oft net mierken a ganz oft dann gesot gëtt, Wow, géi an deen dote Restaurant, dat Iessen, dat ass esou gutt, dat ass Wahnsinn! An du kënns dohin an et ass einfach net aussergewéinlech. Et ass normal, dass ganz oft dann och en Trend, dat ass dann ee Restaurant oder e Café oder wat och ëmmer, deen aus dem Buedem geschoss ass a wou Tonne Leit higinn, einfach well se eng gewëssen Offer hunn, wat och ëmmer, déi interessant ass a wou einfach elo jiddwereen higeet. Also geet jiddwereen dohin an dann ass dat einfach genial. Mee Wou bleift mäi Standard? Hunn ech wierklech, fannen ech elo wierklech esou een 0815 Burger genial an mega oder giff ech trotzdem deen richteg gudden, qualitativ héichwäertege Burger besser fannen? Streeën ech mer vläicht selwer Sand an d'Aen? Oder sinn ech einfach vun der Gesellschaft a vun eisem Alldag esou uge, hunn ech mech esou ugepasst dorunner, un eis Aart a Weis ze funktionéieren, dass ech einfach alles akzeptéieren, alles toleréieren? An do kënn een, kann een de Lien maachen zum Coaching, well an eiser Industrie gëtt gesot, Mir kréien am Liewen dat, wat mer toleréieren. An dat ass ganz interessant, well dat heescht, datt de Minimum vun deem, wat ech toleréieren, och dat ass, wat ech kréien. Dat heescht, wa mäi Standard hei ënnen ass, kann ech näischt kréien, wat do driwwer läit. Well ech akzeptéieren, ech toleréieren dat ze kréien, wat heiënne läit. Also, wann ech vun heiënnen, wann ech déi heite Qualitéit net wëll an ech wëll déi heite, muss mäi Standard sech hiewen. Et gëtt keng aner Optioun. Ech däerf net méi toleréieren, dat ze kréien, wat ech net wëll. An esou ass et mat allem an eisem Liewen. Wa mir eppes erreeche wëllen, wa mir eppes ännere wëllen an eisem Liewen, wa mir un eis selwer schaffe wëllen, an ech soe mer, et ass ee Problem, datt ech permanent just erausginn a feiere ginn a Geld ausginn a menger Gesondheet näischt Guddes dinn, dat ass e Problem an ech wëll, datt dat ophält. Muss ech, fir datt ech et wierklech maachen, mäi Standard upassen? Ech däerf net méi toleréieren, ech kann net méi toleréieren, datt ech dat maachen, datt ech esou menger Gesondheet schueden a mengem Portmonni schueden? D'selwecht wéi Leit, déi wëllen ophale mat fëmmen. Fir ganz vill Leit ass dat extrem schwéier, Wisou? Well all Zort un Sucht een Auswee ass. Dat ass ee Sécherheetsmechanismus, eng Iwwerliewensaart a Weis, déi mer eis ugëeegent hunn zu enger Zäit, wou mer d'Capacitéit net haten, fir et ouni, fir et vun eis selwer aus ze reegelen. Also gi mer eppes Externes sichen, wat eis hëllefe kann. dat ass eng Sucht. An ech hunn nach ëmmer déi Capacitéit net, also kann ech net ophale mat fëmmen oder mat drénken oder anere Saachen. Dat heescht, déi eng Manéier ass, meng Capacitéit eropschrauwen, lues a lues, dat geet net vun haut op mar, oder mäi Standard hiewen. A mäi Standard hiewen ech, andeems aner Saache méi wichteg ginn. Wann, ech iessen extrem gär. Wann mir, ech ka mech all Dag wierklech iwwerfriessen an all Dag Bauchwéi hunn an mussen op d'Toilette goen an wierklech all Dag, all Kéier ass wann ech eppes iessen. Mee wat seet meng Gesondheet dozou? Wat dinn ech mengem Kierper un? A mäi Standard? fir meng Gesondheet, fir mäi Kierper ass méi héich wéi dat einfach nëmme wëllen ze iessen, ze iessen, ze iessen, ze iessen. An d'selwecht wann een dann Leit huet, wou et duerchaus méiglech ass, meng Mamm ass ee Beispill dofir, fir vun engem Dag op deen aneren opzehalen mat fëmmen, drénken, wat och ëmmer, bei hir waren et fëmmen, Well bei hir sech den Alldag geännert huet, well op eng Kéier hir Kanner gesot hunn, du muss ophalen. An dat Wichtegst fir si sinn hir Kanner. A wann hir Kanner sech net wuel fillen domat, a wat d'Haaptprioritéit ass, dann ass dat definitiv méi wichteg, wéi datt ech ka meng Zigarett fëmmen. Voilà, esouwäit Standard an am Lien mat Kompetenz an Inkompetenz. Well, nach eng Kéier, ganz vill Leit hunn ee gewëssene Standard, mee fuerderen en net an. Ech hunn de Standard vun, ech wëll een anstännege Burger iessen, mat richtegem Fleesch, mat engem gudde Bann a frësche Geméis drop an enger selwer gemaachener Zooss, mee ech fuerderen et net an. A mir schwätzen och net vu bëlleg an deier. Well ganz oft ass bei eis de Präis gläichgesat mat Qualitéit, wat net de Fall ass. Ech schwätzen net vu bëlleg an deier, well deier ass ganz oft, wéi scho gesot, een Trend. Well vill Leit dohinner ginn, kann ech méi froen an ech schrauwe meng Qualitéit erof, well d'Leit acceptéieren et. Dat heescht, d'Qualitéit ass wichteg a mäi Standard, deen ech afuerdere muss. Jiddweree wëll dat Bescht, mee firwat toleréiere mer, a mir alleguerten, mir sinn alleguerten do schëlleg, ech selwer och, mee a wéi fern akzeptéiere mer, toleréiere mer fir eis selwer Saachen ze hunn, déi mir net wëllen hunn? einfach just well mer, well et gutt genuch ass, mee da soen ech net ech si begeeschtert dovun, dann ass et einfach gutt genuch oder ech maachen et einfach net. Dat kann, an engem gewësse Sënn kann dat arrogant riwwerkommen, wann ech soen, ech hunn ee gewësse Standard an ech fuerderen deen och an. Mee um Enn vum Dag muss mer eis ëmmer d'Fro stellen, Wat ass wichteg? Sinn déi aner Leit wichteg oder sinn ech wichteg? An déi eenzeg Persoun, déi vu menger Gebuert bis zu mengem Doud bei mir ass, sinn ech selwer. Also muss ech op mech selwer oppassen, wat mécht keen aneren. An dat heescht net, wann ech Standarde setzen a meng Standarden afuerderen, dass ech dofir muss onfrëndlech sinn oder einfach mengen, ech wier eppes Besseres. Nee, ech kann trotzdem fein sinn. Ech kann trotzdem bleiwe wéi ech sinn, mee ech toleréieren net méi drénken ze goen op ee Bal a mech komplett ewech ze geheien an net méi ze wëssen, wat ech gemaach hunn, well ech ee Standard hunn, dee seet, ech brauch dat net, mir sinn aner Saache méi wichteg, mäi Geld, meng Gesondheet ass mir méi wichteg. richteg Kolleegen ze hunn, déi fir mech do sinn, wann et mer net gutt geet, ass fir mech méi wichteg, wéi einfach Sauf-Buddies ze hunn, déi mat mer op e Bal ginn an duerno net méi wëssen, ween ech sinn. Souwäit zum Thema Inkompetenz, Kompetenz, Standard, Toleranz. Mir e bësse méi elo ofgedeckt wéi just d'Thema Inkompetenz. Mee d'Thema Inkompetenz a Kompetenz ass extrem wichteg, well et ass iwwerall. Et ass iwwerall an et gëtt toleréiert. An de Grond, firwat ech dat uschwätzen a firwat ech Coaching maachen a Leit wëll hëllefen, hire Wee ze fannen a sech selwer trei ze sinn, an hir eegen Zefriddenheet ze fannen an deem wat si sinn an an deem wat si wëllen an och erëm op d'Streck ze komme vun deem wat si wëllen, well ganz oft mer eis einfach dovunner fortbeweegen an de Wee net méi zréck fannen. De Grond dofir ass well ech selwer weess wéi et ass wann een dee Wee verléiert an well et eis Gesellschaft futti mécht. Et mécht Mënsche futti an deementspriechend eis Gesellschaft. A mir hunn dofir ganz vill Leit, déi einfach, déi einsam sinn, déi sech eleng spieren an déi net wëssen, Wat soll ech maachen? Wou soll ech hin? D'Suizidraten hei am Land an an der Géigend sinn nach ëmmer eng Grauzon. Eis Statistike schwätzen net gären doriwwer, mee mir kënne se net ignoréieren, well si si wichteg a si weisen eis, wou mir stinn. Si weisen eis, wou eist Land steet a wou mir als Mënsche stinn, wou eis Gesellschaft steet. An do muss eppes änneren. An andeems mir Inkompetenz fortkréien, hiewe mer de Standard vun eis als Mënschen. A wa mer eise Standard hiewen, kënne mer alleguerten och méi zefridde liewen a mir kënnen eise Wee fannen. An dofir maachen ech Coaching, dofir schaffen ech mat de Leit, eng Persoun eng no där anerer, fir dësem Problem wierklech entgéint ze goen, well wa mer méi inkompetent ginn, iergendwann eng Kéier geet guer näischt méi. An d'Kompetenz ass nach do an et fënnt een nach Leit, déi kompetent sinn. An da maachen ech emol e grousst Kräiz, well dat ass herrlech. Et muss net deier sinn, mee et ka kompetent sinn. An wann et kompetent ass, gëtt et näischt Besseres. An wa mer méi Kompetenz hei am Land hunn, hu mer manner onzefridde Leit, mir hu manner Problemer a mir kënnen erëm méi matenee fonctionnéieren. Well mir hunn eis ugewinnt, fir laanschteneen ze fonctionnéieren. Jiddweree mécht säint a mir hu kee Liewe méi zesummen, mir hu kee Lien méi mateneen an doduerch si mer alleguerten oder a vill Leit vun eis si vill méi einsam a fille sech vill méi eleng. Mee dat muss net esou sinn. Et gëtt een anere Wee, et gëtt aner Alternativen, et gëtt Optiounen. An dofir sinn ech hei, dofir maachen ech wat ech maachen. A wéi ëmmer, wann der Froen hutt, schéckt se eran. Ech wäert elo ufänken déi Live Videos och op Youtube ze setzen, dass der se erëm kënnt kucke goen, wann der se verpasst hutt. A voilà, mir wäerten dat elo ëmmer mëttwochs maachen an ech hoffen mir gesinn ganz vill Leit do. Voilà, also nach eng schéi Woch an bis e Mëttwoch.